Mela darba xtrajt online u xtrajt provajt nixtri flok u headphones, sewwa? Mm. Il-headphones qatt ma waslu, però ma kienx jinteressani għax dejjem dal-flok partikolari xtrajthom mill-Amerika Mm. U provajt nixtri iktar minn wieħed. Mm. Flok, l-istess flok, exactly. Kien hemm xi tlieta differenti sewwa. U vera xtaqtom kontat nizajr, kontat nikem niskopri li jommi kolla kard, provajt nonf illa naqra. U ta' fommok bija din l-istoria xinti maruf li tamel affarijiet minn wara tijuk, minn wara ommok. Ma s-sir ta' permess tal-video. Taħseb inti, ċana jlek di. Permezz ta' dal-programm. Inkixfu l-ħafna borhom. U kemm kemm kemm kemm iġġilied ma' nies? Ħadd. Le, anzi jarawni n-nies u jgħidu jgħiduli biex naqlalkom. Anka lili ta'? Hekk. Aqlalhom lil dawk ta', aqlalhom. Ngħidilhom ma nistax, għax dawk il-bosses tiegħi. Vera, vera twaqqagħna n-nejk, sorry ta'.

U nistenna, u Amerika. nistenna, u U nistenna. U ma jiġux. L-Amerika, l-Amerika is not a good idea ħafna. Le, drabi, għandu ta' najt, infatti internet. ma- ma pax nixtri. Eh. Apparti li dal-qalziet li xtrajt huwa mill-Amerika minn website oħra. Taf għalfej, għax I like to be in U America. xtrajtu daqxej expensive għal-kem Imma s- jider ta' drab. Expensive. U kif inżilt il-pjazza u qed n- qed ngħid il-sħabi li għandhom il-sinhom ta' zokkor għal xi xtrajt,

l-item. Promise to Jesus. Nieħdok il-ħamrun hemm ġiex tiħwienet u hemm bħalhom. Naf, isma' qed ngħidlek xtrajdan u ġiex tif lista toħra kont minn Qed tiġibhom mill-Amerika ġifieri. Eżatt, imma kont tifissat dak Tajjeb, iż-żmien, ora, ma tgħidx. ejja, ejja, ejja. Insomma, u ba- bdejt nibat l-emails jien isma' li jiena xtrajt dal-flok, insomma, u l-headphones, il-headphones ma kienx interessani iktar mill-flok. U bdejt nibat X'kellu emails. l-flok? Daqxejn fjuri, floral. Floral eh, print. Tisma. Għax u għakku jilbes, eh, naqra. Eh, all right, ejja, raġ. Insomma, bdejt nibat li mens, u mija ma jitux kasi, u dal affarijiet insomma, u bdejt taqbiz li, l kont naħseb bat xaħmes emails. Tela l-Amerika? Le, le, le. U jaddi zmin, kont insejtom dal affarijiet. Jaddi zmin, u kont insejtom dal li jibbat li emails taf kif taqta qalbek. Ma jgħaddix naqra iktar żmien u nirċievi xi għaxar flokkijiet mill-istess. Owejja! Bis-serjetà qed ngħidilkom. Bis-serjetà. Il-headphones qatt ma waslu. Imma insomma, u dal-flokkijiet fejn hu? Għand in-nies tal-Birgu. Tgħidilna x'na- x'nagħmel bihom? Naħseb tagħhom il-ewwel Eurovision. X'għamel qattiju? Jilbsuhom fil-festa. Jilbsuhom fl-Eurovision, hemm tlieta. Waslu li għandhom. Taf li hemm nekraġ fuqha din. Le, le, għax inti naħseb huma peress li hemm delay minn hawn l-Amerika. On a side note, tiftakar meta darba konna xlajna dal-gazebo. U kien waslunna xi erba' gazebos. Dejjem waslunna wieħed.